Siriýada iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýedinji dekabrynda başlanan halk aýaklanmasynda Esad režiminiň ýykylmagy bilen Şam şäheriniň otuz kilometr uzaklygyndaky bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda gurlan ynsan gassaphanasy hökmünde tanalýan Sednaýa tussaghanasynyň wagşylyklary bütin dünýä aýan boldy. Tussaghana Başar Esadyň režimine garşy bolan syýasy tussaglaryň gynama we öldürme merkezi hökmünde tanalýar. Üç gatdan ybarat bu ägirt uly binanyň ýerzemininde gyrmyzy bölüm ýerleşýär. Bu gyrmyzy bölümiň içine güneş yşygy düşmeýär. Galyň beton diwarlar bolup elektrik yşygyň ujypsyzja ýagtylandyrmasy we gapylaryň kodly bolmagy gyrmyzy bölümiň önemli we gizlidigini görkezýär. Bu tussaghanada režimiň güýçleri tussaglara zulum, zorluk we wagşylarça gynamalara sezewar edilendigi orta çykdy. Bu tussaghanada zenanlar we kiçijik çagalar hem saklanylýar. On, on bäş, ýigrimi ýyldan bäri tussaglykdaky zenanlar dowamly jynsy zorlamalary ýaşaýandyklary belli boldy. Bu kiçijik çagalar zenanlaryň jynsy zorlamalarynyň netijesinde doglan. Hatda bu kiçijik çagalar hem jynsy zorlamalara sezewar edilipdirler. Bu ýerde öldürilen adamlaryň jesetleri basyş, ýagny press guralynda üç-dört santimetr galyňlyga çenli ýenjilip, soňundan hem kislota bilen eredilýändigi subutnamalar arkaly tassyklanyldy. Analitikleriň berýän maglumatlaryna görä, bu eziji gural rus enjamydygy tassyklanyldy. Bu ediji guralyň göwrüminiň ullugyna syn edilse, bina gurluşygy wagtynda bile gurlandygy belli bolýar. Bu faktlar tussaghananyň proýektinde rus döwletiniň gatnaşanlygynyň subutnamasydyr. Tussaglara hossarlary bilen görüşmäge rugsat berilmeýän ekeni. Para berip, öz ýakynyny tussaghanadan azatlyga çykarmak islenilenleriň ýerine başga bir bendi öldürilip, atlary çalşylýan ekeni. Milli howpsuzlyk tarapyndan töhmet atylyp, içerik alnan ynsanlar wagşylarça gynalyp, para bermäge mejbur edilýär. Gynamalaryň netijesinde tussaglar öz ýakynlaryny tanamakda hem zorluk çekýärler. Hatda aklyny ýitirenler hem köp. Sidnaý tussaghanasynyň otaglarynyň içinden rus dilinde ýazylan bellikler we Russiýada öndürilen harby ok-ýarag ätiýaçlyklary tapyldy. Başar Esadyň kakasy Hafiz Esadyň döwründen başlap, režimi harby taýdan gorap gelen öňki Sowet Soýuzy we şu wagtky Russiýa Federasiýasynyň yzlary görüldi. Bu ýerde otuz müň ynsanyň öldürilendigi çak edilýär. Sednaýa tussaghanalaryndaki wagşylyklar ynsanlyga garşy genositdir. Şeýle elhenç tussaghanalaryň biri-de Türkmenistanda ýerleşýär. Iki müň sekizinji ýylda gurlup gutarylan Owadandepe atly tussaghana Aşgabatdan demirgazyga tarap kyrk kilometr uzaklykda ýerleşýär. Odandepäniň proýektini hödürlän rus watandaşy Brýahina häzirki wagtda Russiýanyň Aleksina şäherinde gyzy Alesýa Brýahina bilen ýaşýar. Tussaghananyň ilkinji başlygy bolup başyny ýöreden ýene-de rus watandaşy Baýbekow Rafaeldir. Saparmyrat Nyýazowyň bikanun prezidentlik eden döwründe syýasy we aýratyn howply jenaýatçylar saklanýan ýeri diýip tanalýar. Saparmyrat Nyýazow, Gurbanguly Berdimuhamedow we häzirki bikanun prezident Serdar Berdimuhamedowyň terror režimine garşylyk görkezen halkyň aýdyň gatlagy töhmet atylyp Owodandepede saklanýar, wagşy gynamalara sezewar edilip öldürilýär. Bu ynsanlaryň sany barada statistika ýok. Milli halas ediş komitetiniň Halkyň sesi media kanalynda çykyş eden asly eýranly Ak Atabaý Owdandepede tussaglykda on ýedi ýylyň dowamynda başyndan geçiren ynsan daşy gynamalary, mertebe depgilenmeleri, açlygy, suwsuzlygy, medisina kömegiň ýoklugy, görüşmäge gelen hossarlaryna edilýän gorky, basgy barada giňişleýin gürrüň berdi. Halk arasynda bu tussaghana Dowzahdepe ady bilen tanalýar. Moskwada ýerleşýän Russiýanyň elhenç derňew izolýatory bolan Matrosskaýa Teşina Siriýadaky Sednaýa we Türkmenistandaky Owadandepe binalaryň proýekt meňzeşligi Tussag saklanyş şertleri ynsan daşly zalymlygyň meňzeşligi akyllarda sorag belgisini döredýär. Halkyň sesi media Türkmenistan YouTube media kanalyndaky Owdandepede tussaglyk geçiren şaýatlaryň sözlerinden, tussaglara niýetlenen azyk önümleri howlynyň içinde gurnalan türme we hukuk goraýjy işgärlerine degişli haýwan fermasyndaky doňuzdyr goýunlara iýmit hökmünde berilýär we aç galýardyk. arassa howadan dem almak üçin sakçylara pul töleýärdik. Gündelik OMON tarapyndan urulmazlyk üçin pul töleýärdik. Pul tölemedik günümizde otagdaky barymyz geçelgä çykarylyp, ýalaňaçlanyp agyr şekilde ýenjilýärdik. Yzymyzdan görüşmäge gelen zenan hossarlarymyza sakçylar tarapyndan jynsy gatnaşyk teklip edilýän ekeni. Türkmenistanda başga-da birnäçe tussaghana bar. Olaryň biri Daşoguzdaky zenan tussaghanasydyr. Bu ýerde zenanlara jynsy zorluk edilýändigi bilinýär. Mertebeler depgilenýär. Ýalaňaç tenlerine çilim basylýan ekeni. Türkmenistandaky sözde häkimiýetiň Odandepedäki tussag saklama şertleri Halkara ynsan hukuklarynyň jarnamasynyň bäşinji,